Neis gweld bod yna gynulleidfa fach i gael yma heddi i drafod mater pwysig, sef refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd. Ond na beth yn lwcus iawn ohono fe hefyd yw bod ni rhywun gwybodus iawn yn Dr Elin Royals i roi ni ar ben ffordd a rhoi cyd-destun i ni hefyd. Gallwch chi gorwch dwylo? Pwy sy'n credu dylen ni fod yn aros fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd? Corwch eich dwylo reit lan i fi gael gweld. Reit, reit mae'n ymddangos bod mwyafrif chi fan hyn eisiau aros. Pwy sy'n credu dylen ni fod yn gadael yr undeb Ewropeaidd? Yna ddoi law o'r stradel am fyna. A pwy sydd ddim yn siŵr to? Pwy sydd eto i wneud i penderfyniad ar y mater? A, mae'n swnio felly fel bod yna farn eitha pendant i gael fan hyn. Ferched fan hyn y berwyn, ddechreuon ni gyda chi. Nes ti roi dy law lan i weid bod ti o blaid aros yn yr undeb Ewropeaidd. Do, pam i ti'n credu dylen ni fod yn aros yn yr undeb Ewropeaidd? Achos da ni'n da ni dibynnu ar yr, fatha, yr grŵp i fatha wneud fatha masnachu efo peth. A cep nhw, os da ni fatha just un o'n ni, a os da ni ddim o'r gryd, dwi'n fel. Oce, okay, gret, diolch yn fawr ti. Beth yw enw ti ddechrau? Aled. Aled, nes ti roi dy law lan, fynd fe, ti'n meddwl dylen ni fod yn aros yn yr undeb erbyn. Wyt ti'n cael pedleisio? Na. Bydde di ddim, ond ti dal yn meddwl dylen ni fod yn cael, dylen ni fod yn aros, pam hynny? Um, Achos fi'n credu ma' economi ni... wel ma' lot o pobl 'di rhagweld lot o'r economists yym timod fel London School of Economics a'r yym cyllideb a stwff fel 'na. Maen nhw 'di gweud yym bydd yr... by' ni... bydd y Prydain yn colli dou cant mil o jobs a stwff fel 'na a ni'n mynd mewn i recession a ni'n gwybod ni ddim mewn i recession eto fel ni wedi cael o'r blaen. A hefyd yym... Fi'n gobeithio mynd mewn i maes gwyddonol yn y dyfodol a fi'n credu os ni'n torri ffwrdd o'r yym Undeb Ewropeaidd bydd yy y rhyngweithio 'na rhwng yym timau yy Ewropeaidd a Prydeinig methu digwydd achos yr stwff visa. Ma'r cyllid wedyn yn broblem hefyd yn y maes gwyddonol. So fi'n credu os ni'n aros yn yr Undeb Ew- Undeb Ewropeaidd bydd e'n lot mwy o fuddioli i'r bu- maes gwyddonol. Awn ni draw at y stradef fel arall achos chi oedd y dwylo lan oedd isie Chi eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd i chi, fyna? Uh, ie, yeah, sa'n gwybod, fi'n chymod, fi'n clywed y dadleuon economaidd ac yn economaidd yn credu bod yn syniad da bod ni'n aros mewn. A wedyn ni'n, peth sy'n peri gofod i fi yw'r cwestiwn amdano hunaniaeth ni, fel i fi'n gyffyrddus iawn yn fod yn Gymro, i fi fi'n gyffyrddus iawn gyda'r syniad o fod yn Brydeinwr, ond sa'n timlo yn Ewropeaidd, a chwaith sa'n sa gyffyrddus gyda'r ffaith bod rhyw llywodraeth, chymod, draw yn Brussels yn gweud beth i ni'n neud draw fan hyn. Sa'n licor, Mae bron, chymod, mae sofraniaeth senedd ni yn cael ei tanseilio o hynny, fi'n meddwl. So, i fynd yn ôl i'r ddadl economaidd, falle dyma'r maes mwyaf anodd yn y drafodaeth yma, achos mae yna gymaint o ystadegau gwahanol yn cael ei roi o lefydd gwahanol, achos un gwlad mewn ffordd sydd wedi gadael o blaen, a Greenland oedd fanna, ydy hwn yn mond wlad mor fach, mae'n anodd iawn i ni ragweld beth sy'n mynd i ddigwydd tasa'r Deyrnas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. A felly mae pawb mewn ffordd yn defnyddio ffigyrau gwahanol a mae'n neud o'n rili anodd i ddeall beth sy'n mynd i ddigwydd. So, mae'r ochr ie i adael yn deud bydden ni'n cael 350 miliwn yn fwy o bunnoedd i'r i, i'r wlad yma tasa ni yn gadael. So, fasa hwnna wedyn maen nhw'n deud yn bwydo mewn i'r economi, uh, addysg, iechyd ac yn y blaen. Ond mae'r ddadl o'r ochr arall yn cyfeirio at nifer o ystadegau gwahanol ynglyn â be fydd y gadael yn golygu i'r economi Rhai yn deud bydde gennym ni ddirwasgiad yn digwydd, bydde'r ddwy flynedd cyntaf yn anodd iawn, a mewn ffordd, mae'n anodd i ni wybod pwy fyddai'n gywir, achos dan ni ddim yn gwybod pa fath o drefniant fydd yn cael ei sefydlu efo'r Undeb Ewropeaidd, faint o amser fydd o'n cymryd i ni ail-sefydlu cytundebau o gwmpas masnach yn y blaen. Felly mae yna risg, mae yna risg sylweddol economaidd i ni adael. Yy, mae rhai, mae'r ochr ie yn deud wneith o ganiatáu ni agor i ddatblygu cytundebau masnachu efo lot o wledydd eraill. Da ni ddim yn gallu cael cytundebau efo nhw ar hyn o bryd yn yr un ffordd llefydd fel India a China. So mae'n bosib mi fydd na fydd. Yy, maen nhw'n deud bydd y rheoleiddio ar sectorau a'r busnesau bach yn llai. Fydden nhw'n gorfod llai o reol i be maen nhw'n gorfod wneud. Ond eto ar y llaw arall 'sa chi'n gallu dadlau, wel, mae rhaid ni gael rhai rheolau hefyd ynglŷn â sut mae busnesau'n gweithio. Felly ydyn ni jyst yn mynd i greu'r un math o reolau unwaith eto? A faint o amser mae hynny'n mynd i gymryd? So mae hwnna'n gwestiwn allweddol dwi'n meddwl, a does o ddim ateb hawdd. Siŵr i ti'n dod dros hwnna, fel, un, fel rhywun sy'n erbyn yr Undeb Ewropeaidd a sy'n eisiau gadael, siŵr i ti'n rhesymu hwnna? Mae yna risg i gael, ond fi dal eisiau gadael. Mae'r ffordd mae gwleidyddion wedi bod yn delio gyda'r mater wedi bod yn hollol... Um, uh, Wel, mae wedi bod yn ridiculous achos yn hytrach na gadael i, um, i'r ffigurau siarad, maen nhw wedi bod yn twisto popeth, mae'r bobl sy'n rhan o'r sefydliad yma, sefydli, sefydliad Brydeinig, maen nhw moyn aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r BBC, mae gyda nhw go, uh, gogwydd mor uh, pro-European, mae neb yn actually'n barod i roi llwyfan i'r dadleuon. A mae'r dadleuon eitha cryf, um, i ddechrau off gyda, mae'r uh, diffyg democratiaeth hyn, mae pawb yn siarad amdano gwledydd democrataidd yn cydweithio gyda'i gilydd, ond o wneud hynny, chi'n cyfyngu'r democrataidd, y, y democratiaeth, i chi'n um, cael gwared ar fy mhleidlais i, fydda i'n pleidleisio, fy bleidleisio si yn y retholiad diwetha, yn um, etholiad Bae Cyrdydd, a um, mae'r person, wel nes i ddim pleidleisio yn person nath ennill, ond nath ymleidlais i gyfri, a mae'r rheolau'n cael eu gwneud oherwydd hynny. Pwy hawl sydd gan ddyn wedyn ni sydd heb gael ei ethol newid yr, um, y, y deddfe hynny sydd wedi cael ei pasio gan um, rhywun sydd yng Nghymru sy'n nabod economi Cymru, achos ni yn siarad am ydy'r economi fan hyn. Um, pwy hawl sydd gan rhywun fyna sydd ddim yn adnabod sydd mae Cymru yn ymwneud ag amaethyddiaeth sut mae Cymru'n ymwneud â'i gilydd, pwysigrwydd Cymreictod i ni. Um, I fi, mae'r ma, ma, ddadl yn un gref dros adael. Oce, okay, diolch yn fawr ti.
Na i ddod at Fyr Elin fynd, achos fi'n gwybod i ti'n grif o blaid aros. Falle gallu di ateb rai o'r pwyntiau yna falle, a wedyn ddewn i'r blaen fan hyn. Ie, yeah, fi'n meddwl bod yna lot o bobl sy'n yn meddwl bod Ewrop ddim yn berffaith, yn wedig o ran democratiaeth. A fi actually meddwl mae dyna un o'r peth gorau sydd wedi dod o'r sgyrsiau yma, bod ni wedi dechrau siarad am hwn. Ond fi'n meddwl be, be fi'n meddwl yw, os ti ddim yn lyco fe, trio newid e. a fel dim gadael yw'r ffordd i wneud hwnna, ond aros mewn a trio newid, a nawr bod ni 'di gweld bod 'na problemau, bod hwn 'di codi hwn, fi'n meddwl y peth gorau mae pobl ifanc gallu wneud yw, yw dechrau fel gweithio tu fewn i Ewrop i newid e. Um, fi'n meddwl bod ni wedi bod yn siarad lot amdano um, y mangor yw bod ni eisiau aros mewn achos Yym, ni'n meddwl fel mae lot o hawliau ni, so mae fel lot o hawliau fi fel menyw a fel rhywun sy'n gweithio, yym, 'di dod o Ewrop yn y lle cynta. Os ni'n gadael, beth sy'n digwydd iddyn nhw? Ydyn ni fel... yd- oes gyda ni ffydd bod y Llywodraeth Ceidwadol yn mynd i roi'r un un hawliau i ni? Fel, fi'm yn gwybod. Yym, rhywbeth arall, fel fi'n meddwl... yym, fi'n teimlo... bod ni'n gryfach mewn, fi'n meddwl bod ni'n gryfach gyda'n gilydd, a fi'n meddwl na beth mae lot o bobl ifanc yn teimlo yw, mae Ewrop yn ei gymaint i fel helpu pobl dros y byd, er enghraifft, um, achos Ewrop mae 14 miliwn mwy o blant yn cael addysg, a fi'n meddwl fel ni'n hapus yn bod yn rhan o hynna, rhan o rhywbeth sy'n gwneud pethau da dros y byd. Uh, felly fi'n meddwl i fi fel, eto mae'n dod lawr i teimlad, ond y teimlad y ffordd gwahanol, teimlad o, o eisiau perthyn a bod mewn yn rhywbeth sy'n gwneud, gwneud pethau da. um, yn hytrach na, na eisiau gadael. Oce, okay, gred, diolch. Ble ti'n sefyll ar referendwm yr undeb Ewropeaidd? Wyt ti eisiau aros neu ti eisiau gadael? Fe fi eisiau aros.
A, pa, a pam, a to, ti wedi clywed um, dadleuon o'r ddoi ochr fan hyn, pam i ti eisiau aros? Wel, does gen i ddim llawer o gwybodaeth, dydw i ddim yn gwybod llawer, ond teimlaf bod yn beth dda i bod yn Ewrop a bod yn fwy sefydlog i fod yn hyn. oherwydd fi'n teimlo fel os byddwn i'n gadael um, fel, so fi'n siŵr beth bydd yn digwydd i hawliau ni. Beth yw enw ti?
Dan i fi.
Dan, a ble ti'n sefyll ar hon? Um, dwi mewn, cant y cant. Um, dwi ddim yn teimlo'n Ewropeaidd, ond dwi ddim yn teimlo bod rhaid i fi os dwi'n teimlo'n Gymraeg. Um, chymod, Dwi ddim lawr yr hewl o Brussels, dwi yn gorfod dal fferi, dal trên, fflio draw. Ond dyw, dyw hwnna ddim yn bwysig i fi. Mae'n well gynna i cael bod yna rhywun yn rheoli draw fyna, yn gwneud yn siŵr bod, bod Llan Steffan ddim yn cael llawn grym drosto ni yma yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod, oes, mae gennym ni Bae Caerdydd, ac yna mae'r penderfyniadau yna yn mynd i Llan Steffan. Ond mae beth mae Ewrop yn dweud, mae hwnna yn cael effaith arno ni fan hyn. Um, a dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. Oedd ti eisiau aros yn rhan o'r undeb Ewropeaidd neu gadael? Ie, aros. Aros, a pam hynny?
Um, Wel, dyma fo, i ddechrau, jyst angen edrych ar y pobl sy'n arwain yr ymgyrch i adael. Tha, um, Boris Johnson a Farage. Dyn nhw'n mynd ennyn dy hyder di, neu? O, na. Maen nhw'n nytar.
Odi, yw'r ochr draw ynddo, yw pobl fel David Cameron yn ennyn dy hyder di, George Osborne? O, dwi'n licio fo, chwaith, e, ond...
Um, Ia, gen i fwy o hyder yn yr Undeb Ewropeaidd na sgyn i mewn pobl dda Boris Johnson yn arwain y wlad. Ond beth am yr problemau yma sydd wedi cael eu codi, hynny yw to, diffyg democratiaeth yn un peth? Gen i'n problem efo Ewrop o gwbl ar y funud, dwi digon hapus, a os yda ni yn pleidleisio i adael, gawn ni ddim dod nôl, fatha, um, os, os, os, os ni'n gweld bod o'n mistake, allan ni'n just mynd

i glywed lleisiau pobl ifanc ar y testyn yma. So diolch am ddod, diolch Elin Royals hefyd am ymuno ni, a diolch i'r urdd.